Tunlai Zoram mipuite rilrua lian bera leh kan ngaihven ber chu kan MCS Chapoua leh Rangvamual Camping lam hi a ni deuh thup mai ni e, tu pawh hian ngaihven tur dik tak kan ngaihven niin a lang. Thawm pawh an nei lian dun ngiang mai le. Kei Thingtlangpa BA pawh pass a hnek a, Paul Sawm pawh zir chhuak zo lo hian MCS vala hi ka ngaihsan bik loh em avang leh Pu Bi Zalawm a dinhmun tur ka ngaihtuahin ka lo khawngaih ve em avangin he video hi ka rawn ti chhuak ve riap mai a ni e. Khawngaihin min lo subscribe ve dawn nia. He video a kan MCS Sanghnihsawmpali Batch Under Secretary Finance and DMR Daniel Sailo hian October ni sawm panga zana a nihna chhuang tak chunga a pa rual, a pu zawn, a nupui pa ngei mai kut thlak a tham lo leh hmusit tak mai a zam map lo a an tawng khum piap piap mai. Ka an hriat khan rilru hi a naiin insum har duh khawp mai. Engpawh nise Pu Zalawma leh a chhungte rilru nat tur zia kha chu tu pawn kan hriatpui vek ang a, chu lam chu lo dah tha ta phawt ila, rilru nat thlak deuh mai chu keini thingtlang pa min hmuh sit tur zia kan ngaihtuah hian a na ka ti a, ama pu zawn ngawih ngawih pawh nang putar tih. Thingtlang pa he chu mi in A chapo in thing tlang lam hi te chu mihring ah pawh a ngai lo a maw a tih theih hial awm chin. Thing tlang khua awm lo ta se khawpawih hi a awm chuang bik dawn em ni? Thing tlang tel lo hian khawpawih hi enge a nih chuan? Daniel Sailo hian MCS a in ziah tin hma tal te khan a hre ve em em lo a mi? Kei ni thing tlang pa phei chuan MCS val meuh te hi chu kan dah sang in engkim hre hial tur ah kan dah hmiah mai sin. mahse a lo ni bik hauh lo mai. Chuti nih chuan he kan officer pa hi Mizoram chapo service a nih hmel ta riau mai le. Engpawh chu ni se keini Thingtlang pa hian he MCS pa chapo tak leh aia upa zahna hre miah lo khawpui nun hi kan awt em em bik lo a ni tih hi lo hre ve mai mai se kan va duh em. Dampa Group yma thu chhuah hi a pui rap rap khawp mai. Dampa Group yma huam chhung rap tawh lo tur leh thingtlang mi a hmuh sit em avangin thingtlang lamah chuan a hmel an hmuh duh loh thu an chhuah a ni. Tin, Local Council leh Tuikual North NGO intelkhawm thu chhuahah chuan Daniel Sailo hi an veng tuikual rap leh tawh ngai lo turin thu chhuah an ti chhuak a. A mizia ang hi khawtlangah a him lo a, hetiang mizia pua sorkar hnasang tak a chelh hi inmil lo an tia, a na a na thei ang bera action lak an duh thu an ti chhuak a ni. Awle he buaina hi engtin tin emaw? An inberem leh anga engmah case mum a lawm lo hian a zu zi leh mai mai angem tia kan lo thlir mek laiin Pu Zalawma Chhungte lam FIR thehluh chu Police lam hian bawhzui nghalin IPC Section zali sawmli pariatna, zathum sawmnga pahnihna leh zathum sawmhnih pathumna te angin thubuai an ziak an ziak lut ta a ni. Tunah chuan eng chen nge a tan dawn? Awlsam tein ni hnih ni thum hnu velah belin a chhuak leh nghal mai angem le? A nihna sang takte vang hian awlsam tein a chhuak leh mai mai lo maw? Lo thlir zel phawt mai teh ang u. Mangtha hun hman nuam vek ule.